Nos ta bek den e episode tan spera di season two pa hey tende nos tin koe papia. Right ey! Amusing e part cu nos a habri e season aki cu invitado. Yes! Prome cu nos combersa pa nos recap kico tur a pasa, kico tur nos a haci, ki nos a bin haci den e next season, let's talk about the beautiful ladies sitting. Bisadas. Eduarda. Cos aki ta e cos, ami ta e straight to the point. Okay. Kico tur bo ta haci? Mi ta kere si nos comienza bisa kico mi no ta haci nos caba mas lie. Okay. Bon, aparte di baile naturalmente cu tur hende sa, aparte di presenta na television tambe, cu ta hopi conoci, mi ta haci wedding, mi ta haci shows tanto front como backstage. Manera awor ki show grandi ku nos ta bezig kuné pa Dia di Bandera. Oh, sí? Ok. Sí, sí, sí. Overseas tambe hopi bezig ku showsnan. Ke tur bai di salsa dos mil tres. Esaki sí no ta tur hende sa. Dos mil tres mi ta kampion mundial di salsa. Oh! Sí, sí, sí, un co- e ta un cos masha masha bunita mes cu ainda mi ta disfruta di dje, cu mi ta haña invitacion pa bai bai duna les, bai bai duna workshop of gewoon nan ke haci un event adonan ke mira tur e champions nan huntu. Dus sí, esey tambe, ya asina y entertainment gewoon den su. Den su totalidad mi ta involved den dje, tambe hopi charity. Nos tin talento Shonanke Mandy, increíbel kiko nos ta haciendo cu nos talento. Anto pasobra kiko mi ta agree cu pa cuminsa cu e parti aki ta pasobra nos ke bay toca e tema aki netamente di sigui bo soñonan den un forma peculiar pasobra e ta mará Na entretenimento. Yes. Bo ta nechi bisti no blauw eh. Aha. Yes. Riba introduci introduci nos topico di awe. Oh my gosh net ami. Si di con. No pero ta leuk ta leuk si inderdaad e topico di awe shonan ta baile, moveshon, e arte bunita aki mi ke mendi cu nos a nace cune. Hopi no ta compronde pero e cosi ta gewoon implanta shonan den nos DNA ke me awe nos ta bay explora. E arte bunita aki ku algun ta us'é pa ekspreshon, otro pa sanashon, anto pa esnan ku no sa kon pa papia over di emoshon tambe nan por hasi uso di e arte aki. E ta algu ku tur nos indiannan tabata hasi, nos afrikanonan tabata hasi, ke menshonan hala marra pasobra nos a konkistá mundu ku Nos heupnan i nos baile. Sigur, sigur. Bo no ta por a pone den mi yo palabra. E Blue Wave. Blue Wave. E nos ke yega awe. Si. Nos ta kuminsá e tòpiko Inananan pa despues nos habri baile den su totalidat kiko tur e por hasi i e ta hasiendo pa nos komunidat. Pero e fèkt ku nos a sali ei fonan ku nos selekshon mustrando. Kon baile ta unifiká, kon baile ta alegrá, kon baile ta sana, kon baile ta hasi diferente kosnan pa e parti emoshonal i sikológiko. Na e momentu ku mundu a konosé Blue Wave tabata pasobra nan tabata baila tur kaminda. Eksaktamente, eksaktamente. E bei grandi ku tin den Blue di Blue Wave Ta e baby grandi cu tin den baile. Ey bo mira Eduarda there you go there you go. E ta inmenso e nificacion di baile den Blue Wave. Pa ami e mucha hombernan aki a kibra e tabú cu nos tin pa hopi aña cu ey mucha homber no por baila, mucha homber no move bo heup paso ta maco bo ta. Ey true to that. Anto caminda cu hopi añanan pasa. Ta juist ta e hende hòmbernan tabata rul eigenlik e bailamento ku bo wak bèk kaminda bo mes a bai. Den añanan anterior bo a bisa ku nos nos ansestrosnan tatin ritualnan ku ta hende hòmber so ta baila. Te ainda nos tine, bo ta mira elnan den otro kulturanan ku nan ta prepará nan mes. New Zealand ta unu ku ta e hende hòmbernan ta pará einan den un timno. Nan ta usa baile, moveshon, kanto, energia pa nan lanta nan espíritu pa nan bai pa nan hasi loke nan tin ku hasi. Sea ta enfrentá algu, sea ta pa kompetí, sea ta pa un kasamentu, sea ta pa risibí un hende ku ta bini fo'i djafó, bo ta risibí el lek e amor, e amor ta pasa atraves di moveshon, atraves di baile. Pa bo bisende welkom. Bo sa Eduardo a loke bo a papia ta hopi bunita vooral ku bo a topka e topiko di den di hombres nos ta kustumbrá ta nos muhe ta move sho nan wak ora bo sa wak mi move no gewoon laga mi gewoon laga mi den mi ehehe pasobra ki ta pasa ya kaba e hende homber nan a wordu kondishoná manera bo ta bisa ei no move e moveshon ei no ta pa hende homber riba dje e pober hende homber nan no por ekspresá nan emoshon of no Anna? Caba cinco nan sano tin bia den solamente e acto di baile bo ta move y canalisa tur loke ta bo ansiedad nan, tur loke ta bo tristeza, tur loke ta bo tension nan bailando. Hasta loke conquista un hende muhe bo por haci esey bailando. Bisami como ta baila pa ta bisami hopi cos. No pero true that e cos un hende homber no na su movecion di baile.

Hey! E ta teachable den tur E ta tipo los mo- caba. Sí, Ke men di ora sí, mi por sí, sí. bisa bo con mi kere. Mi ta mester di Exactamente. los e bay compra wey day 40 los e ta. Anto si bo ta mencion'é así ne e por am tin un un conexion cu e parti caminda cu e nos seleccion cu ta deportista Exactamente. cu nan ta move cu nan tin espacio den nan hip flexors nan Yes. nan ta bisa cu e pierna'e ta move asina liga mi nan tin cu move palk hunga te bala cu nan ta hunga riba riba Riba bèlte ei kuné. Anto e ta interesante pa wak kon nan a skohe wak, menshoná Sharifa. Por ta den e momentu ei nan ta nervioso. E momentu ei nan tin preshon riba nan pasobra awor ki henter Kòrsou ta sintá pa warda wak kiko nan ta bai presta. No ta nan so ta riba bèlt, ta henter Kòrsou ta riba bèlt. Shei singkwenta i ocho mil hende ta riba bèlt huntu ku Blue Wave. Nan ta usa e baile pa relaha nan mes, pa nan baila, pa nan alabá tambe. Sigur. Siba wak bon, nan ta mara e bailamentu huntu ku e parti ku nan ta hopi religioso. Nan ta spiritual, kada ken mi ta imaginá mi ku nan meskos, pero importante ta ku nan a uni e energia di ta den un un senario kaminda tur kos eigenlijk ta against you. Pero si nos tin otro, si Nos tin nos tur tin cos. bailamentu, E bailamento si nos ta tin uni nan. cantamentu, si nos tin Dios, Sí. tur cos ta bin bon. Tur cos ta bai bon. E ta hopi, hopi bunita con nan a habri un plataforma grandi pa Correcto. rond mundo mira, como aneba a bisa, los for di e fea cu nan ta hende homber, Sí. bailamento ta un cos, Sí. to ta identidad, Sí. sigur di nos cu ta di diaspora. Nos hende cu lo scu, nos cultura ta mara, no ta importa si ta nambú bo ta baila, no ta importa si ta tambor bo ta baila, bo san a wak e e video cu a bay rond un temporada cu mi no muchu wey a baila tambú mi no por core su nomber, anto un hende a pick it up, anto nan a traha un video largo di tur pais caribense cu ta baila tambú casi mesun cos, casi mesun cos, Puerto Rico tin su tambor, Venezuela tin su tambor, Cuba, tur, tur, tur. Anto kico ta e parti cu ta move? E hurt di kon nos ta keda bisa no inan nan tur e emoshonnan ta stanka. Anto bibia nan ta asosia e kosi ku hende muhé, no aserka hende hòmber tambe. E ta proven, anto e bailamentu ei ta release dofamina, zouzou e ta baha bo kortisòl, ke men. Stress levels aki ta Gemendi, bende. doña sna na casa, ora bo sa no ke limpia casa asi mané mi bome radia i limpia. Ami ta hia Baila kos i ei, limpia. ami ta baila i limpia. Mhm, ami Pa tambe. ami e ta un ritual masha bunita mes ku mi no ta sinti mes ku mi ta limpiando. Sí, sí, anto mi ta asina trots riba e mucha hòmbernan aki ku nan a skohe pa no skonde e kosi, pasobra bo ta sinti ele. Anto mi tin sigur por ta otro nashonnan anterio promé ku Kòrsou a yega Mundial, tin otro nashon ku por ta nan tambe ta disfrutá, nan tambe ta ekspresá nan alegria atraves di baile, pero nan na la skondiele, nan ta tene por ta den kamerino so, nan no ta yega nan vèlt bailando manera di nos nan ta yega nan vèlt bailando, ku nan speaker bailando, nan ta na airport ku nan speaker baila, kèmen di wan no ta kanta so nan ta kanta e kandia, nan ta bail'é. Anto mi ta asina orguyoso ku nan, nan a laga lòs gewoon for di e e bèrgwensa, kibra e kadena di e bèrgwensa. Nan a gewoon bo sa tuma e kos aki, e azen, ta asina ku nos ta? Te esaki ta e hende ku nos ta? Nos ta gusta musik? Nos ta gusta baila? Anto te kos aki ta prepará nos, hinka nos den e mut pa nos subi vèlt, pa nos hasi loke nos tin ku hasi? Anto let's do it! Ken ku ke wak, wak! Nos no ta baka bes ku nos baile. Tur muhé rònt mundu a haña sa E heupnan di nos hòmbernan. Esa anto special mi. Aki nan di wak nan bai puntra gewoon. Tin mas aki nan. Awo wakshona laga nos usa e oportunidat aki pa nan no keda mané na bèrgwensa ora nan yega anto bisa ah bosan tur kuminsá baila numa kuminsá move so Naomi ban ta serio ami ku bo yega bai fiesta nos ta puntra oto what's wrong with us? Nan no ta saka nos bai baila. E ta gewoon ta manera kos nos ta intimidá nan òf zo, pero atrobe hende muhé tin un kos ku nos por yega, nos por baila nos so. Pero wak, nos ta keda papia di e gaina aki, pero mi ses aya banda tambe a hasi un moveshon chikitu ku a bai viral. Ku e don ku Dios a na bo di nasementu. Bo sa, e momentu ei tabata un momentu asina mágiko, anto bon ku bo menshoná e wak, mi sa ta kai den e kòmbersashon aki. E tabata un kos. Mágiko den sentido ku ta asina ami ta. Sí. Poné mi den un espasio kaminda mi ta sinti mi mi mes, kaminda mi ta kontentu, kaminda mi ta sinti ku mi por ekspresá mi mes. Mi tabata asina den un euforia mirando kuantu bandera, kuantu blusa blou, kuantu away kids tabata tin pará na un espasio na un otro kaminda na mundu. And rondó di nos, asina tantu ekstranhero ku no ta komprondé un pataká di papiamentu, tabata vibrando e mesun frekuensia e momentu ei ora ku Jehoan tabata kantando na papiamentu. Dus mi tabata den un euforia, e kren tabata formá kaba, nan ta bailando nan kos, riubiano, yu Kòrsou, boneriano, par di mehikano, asta e alemannan tabata mei mei dje kren, bailando asina aki. Un mochi moe ta mira mi cana pasa banda di e tren e di hee. Hopi leuk. Kibè bo ta imagina kon nos a prepara mundu pa nos karnaval. Ami mi no por warda pa karnaval otro aña. Anto loke Naomi tambe a hasi ta bunito. Si mi konosé Naomi kon seria ta den su trabou. Pasobra el a bai patrás. Pero e nan nos ta mira ku nos kurpa no ta diseñá solamente pa kontinuamente ta pensando. Ta ta dirigiendo, ta make sure cu tur cos ta ok. Nos ta traha pa move. Sigur. Anto cos ei ta bunita mira con nos por laat los. Anto wak, mi ta wak hopi señoras cu tin estatus y en tipi trabao. Sharifa. No, nos tin cu papia. Paso, doñas, move! Yes. Move! Si, si. No worry ken ta wak bo, no worry cu ta e parti abao, e esta move. Paso si, te nan bo tin cu shake it. Pasa serca. Eduarda, Ey, pa pasa bo seca no mi. a sea, queré mi. Exactamente, Si bo ta ey. feel so much better, Sí. queré mi, bo ta Ok. feel so much better. Laga nos bandrente den esey. Sí. Pasobra e hende Papia. kere, nos tur tres tin un expertise banda aki. Sí. Sharifa, den e parti caminda esaki, como Bashon ta haci spiritualmente pa bo? Abo por splica nos, paso bo a duna hopi, hopi aña, um, bo lesnan pa baha di peso. Yes. Pa esnan cu no gusta bay gym. Bo ta duna bo panty con bo mira bo tin case studies di mira personanan cu a haña nan confidence back djis bailando anto baha di peso den bo programa anto seca mi mi ta haciele pa e healing pa e feminine energy di hende muhernan bin back pa nan haña nan ju shush Ahora nos cuminsa cu bo Eduarda. Si Eduarda splica talk to us about e efectonan cu abo a mira cu bailamento tin riba anto edad edad Eduarda papia cu mi edad so tin e ta kere nan a bira bieu. Dushi dushi laga mi cuminsa cu e edad no Tin edat? No tin edat. Wak. Den sfernan sa wòrdu diseñá pa tur edat, anto pa tur kos ku abo ta sinti ku baile por yuda bo kuné, gewoon habri bo mes, anto embrace it, lag'é lag'é sosodé ku bo. Bo sa, bo sa mane un hola? Bo sa mane e hola blou? Lag'é sosodé ku bo. Te si ta e úniko kos ku bo tin ku hasi. Habri anto enjoy di dje. Nos ta yuda hende haña nan confidence bek. Nos ta yuda hende huf scapa nan bida. Cune mi tin un mi tin un historia ora mi a cuminsa duna pole fitness. Aparte di cu tur hende a critica na momento cu mi a haci e propaganda, si bo ta siña e muchanan bira puta. Leas leas ayena yen yen cu minta tin palu genoeg. Bo ta tin palu pa nos subi. Minta tin palu genoeg pa nan. Ok great mi ta ami a pone cu maximal dos cende pa palu after all e cosa bira tres cende pa palu pero e great tabata cu mi no a subi social media defende nada ma let it be. Kico a pasa un señora a bin inscribir entonces lo bida señora que nunca mas señora si bo ta bisa wak please app mi mi ke sa conta cu bo. E señor aki a skryf en wak, no ta tin algu mas ku por a pasa ku e señor aki den e ámbito negativo. El a pèrdè su kasá, el a pèrdè un yu, el a pèrdè su kas. Ta ta ta kabia e señor aki ta ta kla pa tuma un desishon. El a spliká mi e kos di promé ku el a skryf en mi ta keda trankil. I got you. Trankil. Mi promé, promé lès, introdukshon ta, mi ta mira e palu nan aki den den e studio, anto mi ta mi ta mira e kos mi dilanti atrobe. E promé lès ta para banda dje palu, tene e palu, anto wak bo mes den spil. Dus mi a bisa, para banda dje palu, rèchtòp, saka pechu, hinka bariga'den, saka e pompis, anto tene e palu. Su kabes ta bou ke tu bai.

El a el a crece, el a mane haña su mes bek. Bo bo sa mi ta papia mi kur pa ta bisti. Anto asina mi tin hopi otro historia mas, mama ku yu ku ta bini ku ta bisa nan ke make it right ku nan yu nan pasobra pa duna e yu tur kos, e yu a sali for man den parti di di su gewicht paso Kada bes yu ta pidi mi ke bai fast food mi ke bai fast food mi ke bai fast food a bo komo mama bo ke cumpli bo ke bo sa bo ke duna bo yu tur loke ke ta pidi sin para ketu ku e hepa esaki mi tin ku bisele no pasobra no ta bon pa su salu ki ta pasa ku bo tin un mucha chikitu di dies aña obeso asina mi tin yen di e couples nan ei ku ta mama ku yu nan ta bini ey let's make this right. Nos ta baila, nos ta boso a hinca e yu, traha un programa pa e yu. Dus e ta, e ta riba asina hopi level, anto pa mi bai na e edat cu bo a busca traha mi, te mas ariba. Señora, mi sa cu bo ta wak. Oh! Shete sinku e señora aki tin. I love it. Dia el a, el a drenta cerca mi cu shete un. El a baila, baila, baila. Dia nos a canta happy birthday pe cu shete sinku, mi di cu ne dushi. Like like why like ami ta haya leuk de mes pero bisa dikon bo ta sigui bini e di Eduarda paso mi tin mas energia cu mi nietunan mes ni e mi yunan no por cu nan yuta ami ta wak muchunan banan anto mi sa cu ta paso mi ta tende mi cuerpo fit bin baila bin anto bo sa bo ta bo ta mira e ora y hinter e cadena di kico ta nifica moveshon no baile so moveshon bo ta los oxitosin hormone cu ta e happy hormone den bo curpa E mente bo ta yudando bo skin, bo ta yudando bo alma, bo ta yudando bo ser, bo ta yudando bo energy. Automaticamente no ora hende cuminsa papia di problema bo mente ta pensa riba solucion. Ora cu bo ta cu bo ta den e vibe ey kere mi no ta existi ruimte pa redu y redashi. Bo ta tendele bo ta mande okay kios nos ta soluciona cos aki. Pasobra bo ta bo ta bibando den otro energy. E frekuensia ta enteramente otro. E frekuensia di baile, e loke ku baile ta hasi ku bo ser ami dies aña na Hulanda, mi a biba dies aña na Hulanda. Heimwee ta dal bo, natuurlik, manera tur hoy en dia. Kon mi tabata lo hasi koki? Òf, ku baile. Mi ta pone mi CD di Marc Anthony of di Gran Combo, mi ta hopi old school. mi ta pone mi, mi ta baila igual que mi no ta cuarda ey, mi ta sinti mi cla. Mi ta sinti cu mi por haci e lesnan cu mi ta tin di haci e día ey, plus hasta di mañana pa djawo. Dus, baile it's it's magical kon bo ta mira ku bo bo esfuerso, bo amor eigenlik, bo talento ku ami ta semper mi ta yama Dios danki pa mi talento i na mi mama tambe pasobra mi por a nanse den un better household ku ta den brasa di un bailarina anto Dios fi chikitu ami konosé Centro Pro Arte pa ami Centro Pro Arte ta ta mi backyard ta mi kura. Pasobra tur siman mi ta idea nan ku mi mama ta duna shó, ami ta kore bai ariba bai saka bomba, mi ta mira bomba kua kua lus, kua konopi ta hali kòrtina, kua ke nos ta kubeta karo, e ta kore bai patras pasobra e tin ku pone un propi bastage, mi a kore bai su tras, mi tambe ta wak. Ora ku e lugá ei a basha bou, mi ta sinti e doló a wòkio ei na yòra. Ma pasobra anto bo ta keda den e espektativa van, oké, algu otro ta bai bini na su lugá. Ay, pero bosnan ta muhénan ku ta kreando, bosnan ta muhénan ku ta kreando. Nos ta bin bèk riba esei. Sí, sigur ku sí. Pero abo por elaborá riba e parti ku mi na el a menshoná, kiko ta hasi ku bo ser e dancing part. Paso e ta mará un tiki na e breathing ta importante tambe ora bo ta baila. Let's talk, Sharifa. Bo sa Ma ma surprise na homie. Mi ta puntra bo meke koba eh. Rational. Ok wa wa ok Naomi sa bon bon y hopi hende tambe sa ma mi tabata baila for mi cuater a in ballet despues mi a haci jazz dus ma crece den baile mi wela tabata bailarina um manera nos ata papia prome ke show a cuminsa shownan mi wela ata tin un cos enton el hacia cu tur su nietonan zikita zikita zikita. Ta, siki ta, siki ta, siki ta, ta. Kemendi nos a lanta ku ritmo for di baby, ok? A mi gusta baila, anto tiene mi ta mi ta mira hendenan ta bira inkomfortabel tin bia ora ku nan ta wami na un lugá di baila, anto mi ta bailando, I'm like ke mi ta supos di hasi aki nan? Nan no ta redu, mi a bin hasi mi no, no, baila igual ku karnaval, e ta gewoon Mi cos ta mi cultura mi ta enjoy di dje um pero seis aña a pasa cu loke a pasa mi cu mi no ta corda mucho bon kemen di mi a perde e abilidad di volg conteo dus mi ta counsel hende anto semper mi ta bisa nan si bo no ta un hende cu por papia bo no por expresa emocion busca les di baile na hoy mi ta un di nan cu tin godly flows cu Mi sa cu a scapa asina tantu hende muhe nan bida, muhenan cu tin problema den nan relacion, di sexualidad, intimidad, so no shon nan ta cos diferente, ta dos cos diferente, hendenan cu tin body image issues, e bunita ta cu nos ta traha cu otro anto mi ta verwij cierto muhenan cu mi sa cu nan ta cla pa esey, ami tu hende mi ta walk. Falando di sa walk the talk, aparte cu bo ta guia hende, mi mes kier a bay. Pero mi ta tin un tiki miedu, mi mester bisa bo, pero mi como a yega pasobra mi sa Naomi ta un professional dancer. Cu e ta traha cu contea, cu coreografia. Mi ta wak su videonan tur ora. Shonan, si bo no ta wak su video, por fabor subi Instagram bay wak Got You Flow. Subi, subi. Like y follow. Ami tin un par di cos cu e pianan ta baylar haltu cu. Ami ta con e mi ke siña. Con tal, ma bay. Shonan wak. Ni maske ki naun mi a hasi, anto e konosé mi, mi no por kòrda e frikén konteonan. Kosaki ku ta dushi e no a laga mi sinti mi mi no ta hor tùis, pasobra ni ku mi ta stroban den otro damesnan, yun dame no ta bira wak bo, tur hende a sigui flow den nan kos. Mi ta ta liber pa hasi loke mi ke. Nau mi disha di fabá sa bo move. Pasobra uiteindelik it's not about the counting, it's not about the choreography, it's about the flow, move, get e energy ei flowing. E kosi tabata bunita ma bai ku pari hende anto mi ta bisa it really works. Works, of course. Anto mi ta mira hopi hende muhe i hopi hende homber, mi ta keda enfatisa riba hende homber Nan ta strak, nan ta steif, anto ta e hendenan ku no por papia, no sa kon kanalisá emoshon, e energia ei ta keda pegá den bo kurpa. Anto ke ta bira depreshon, ansiedat, rabia, furia, anto manera bo a bisa, si bo wak nos antepasadonan kon nan ta bati pia bou, kiko e konei kemendi ta pa bisa mundu, tera, nos t'ei konta kuantu nos ta aki, e poder ei muenan. sensual cu ta bati nan heup. Aki nan nan ta wak nos y sexualisa nos ora nos ta twerk, ora nos ta baila. Antes nan ta praise nan as goddesses. Dus kico ta pasando den nos mente awendia? Kico ta pasando? Dus ami tin masha bon ervaring mes cu les, les di baile. Kere mi muhenan. Ata kiko nan bosnan tin dos dama ku mi sa sigur ku por guia bosnan. E ta un community bunita ta kon bosnan ta eleva e muhernan tambe. So those things for me are priceless, priceless. Great. Mi ta kere nos dos a lubida key words den e parti aki. The sense of belonging. Beautiful. Nos ta buska hopi bia hopi mas di e leu leu leu for nos cual uiteindelijk ta bira Dios. Pero tur hende ke belong somewhere. Yes. Sí. Anto locual bo ta hasi ta cu e communitiesnan cu nos ta forma aki, um, sea cu ta mix hende homber of hende muhe of den mi caso ta hende muhe so, pasobra e ta un safe space pa hende muhe cu ta sinti cu nan no por expresa nan mes riba un daily basis. Ora bo ta sinti cu bo tin mas hende. Meskos ku bo, ku bo por relate to. Mas hende den e mesun, por ta lo mesun problemanan di bida, pero den mesun energia ku bo. Yes. Tur hende ta bin ku e pensamentu, sea, mi mester baha di peso, am, mi ke hasi algu pa mi mes, pasobra hopi hende muhé, nan ta mama, nan ta kasá, nan ta ruman, nan ta tur kos, ménos algu pa nan mes. Pa nan mes. Si bo ta sinti ku ta algu ku mi tin un problema ku mi seksualidat, mi tin problema ku intimidat, tur e kos nan ku Sharifa a menshoná. Bo ta bin drenta un community cu ta nabo un sense cu bo ta belong somewhere. Anto cu bo ta safe. Anto cu bo ta safe. Correcto. Anto dance does that a hundred percent pa tur hende di tur edad. Mucha chiki mesun cos. Personanan tambe ta bay school bay bay sinta den diferente caracter, diferente otro tipo di mucha, diferente otro tipo di jefrouw, meneer. Op gegeven moment nan ta sinta y nan mas tanto ora di nan dia. Despues nan conoce mami cu tata so sino no te ruman. So ora nan tambe bay les di baile pa nan e ta manera oh my God I got my friends here we're doing the same thing. Correcto. The sense of belonging cu bo ta haya den momento cu bo move pa cualkier motibo cu ta ta e cos di mas bunita y mas grandi cu tin. So den mi caso a gusta e bo case studies nan. Ami tin dos cu mi ke menciona. Tin uno cu e mucho hopi gusta pa mi mencione. Hello! El a yega cerca mi pasobra e tabata asina desperate y su mama tambe tabata sinti cu e no tabata ñeñetu mas. Pasobra e tabata tin dos aña y seis aña su regla. El a drenta cu Lottie Flows. Anto lo local mi ta haci ta nos ta traha pesando cu ta studia chakras. Nos ta traha ki dos chakra nan abao cu ta e root cu e sacral chakra. Den dos luna shi su menstruatie ba su menstruatie a yega si she came back happy e tabata ecstatic e no sa ta kiko tin ku bisami su mama kere yora su mama ke yamami e tur kos a bira un un expresion di sintimento asina grandi pasobra el a pensa ku ta un lost cos ku nunka mas lo e e bira un herstel nunka mas lo e por traha yu paso Nan ta bisa bo yen pita pita kos. Of course. Doctor nan ta bisa bo local nan ta haña ta bon pa nan dal bo nan pita remedi nan. Sorry. Natuurlijk, sí. Nos ta- Pero nos ta kere tin- demove show. Juist. Juist. Tin kosnan ku bo por hasi ku ta mas serka di bo i mas fásil. Claro. Right? Ora ku esei a pasa, she became another person. Anto e ta bunita pa wak e evolushon di un hende na momento ku nan deskubrí nan mes. Yes. Deskubrí e otro persona ku nan sa ku tei ku ta eksistí, Pero ta tin mester un hende pa yuda nan unlock that part. Cosi. The second one, mi ta tin un grupo di mucha muhé cu tiki tiki nan tur ta best friends, tiki tiki nan tur a cuminsa bin les. Cada un cu nan mes experiencia, anto mi ta bihando di muhénan cu tin edadnan cu yu respetá. No, no, no. No, no, no. Einan mi ta bin. Edadnan respetá cu ta un trinta i nuebe, un cuarenta, cuarenta i un, cuarenta i dos, cute, cute, cute. Nobody had children yet. E e. Mi ke bisa bo ku nan ta un grupo di sinku hende muhé. Bai nau awo ke sinta kinan, every single one of them has a child. Tin yu esta Ay, my Dios, anoche. sí. Esei Gobi ta mi great. most beautiful case study. Esta great. Bo tin ku komprondé kon leu moveshon ta bai. Meneer Sharif a Sigur. bisa, bo ta stanka sierto energianan den e parti di mas importante pa hende muhé ku ta e parti abou. Ora bo move e parti ei, Los cu e ta haci algo pa abo, si bo ta sincronisa cu mas santo e nube mescos cu ora bo ta den bo regla, bo ta sincronisa e vibracion ei ta pone cu nos tur ta bay bloei. Anto si bo no haci esey pasobra abo mes den bo mente tin un blokada. Pasobra ora bo bin seca mi den les mi ta bisa bo semper sea Bo ta keda of bo ta kore tur bai. Exactamente. So mi tambe a haña e mesun backlash abo for ralse ca hende homber. A testa di a chabe. Ma prome grupo ta ta cera, por so ta un safe space pa hende muhe. Awo ki nos a habri Got Your Flows ainda tin hende. Si ora nan bin e konainan ta bay a hasi nan ta siña nan cosnan cu si do ses bo muhe ta bira ki e tipo di gesprek nai si nan sa con duro mi ta traha energeticamente y spiritualmente y psicologicamente cu tur e hende muhenan aki cu ta bini les cual e son di mas Grandi ku Mahaya tin kuantu haya bo tin sha? Kore i nuebe so. Kore i nuebe so. Sinkuenta i seis. Wow. Sinkuenta i seis. Si anto ayina nan ta puntra mi ku ta edat mas grandi? Mané no, Shunan. No pa pidi edat. No pa pidi edat. Moveshon no tin edat. Por ehempel nan ta bisa si setenta i sinku por. Sí, anto bo sa ke ta pasa, loke nan ta lubidá ta ku tin kosnan ku bo no ta lubidá, bo kurpa no ta lubidá pero tin kosnan ta kambia, anto e bunita ta ora bai seka profeshonal na manera bo stamba san ta siña teknik a base di bo peso, bo edat, bo kurpa, pasobra tur kos ta kambia, e ta mesun kos den otro aktonan di bida tambe, pasan sa kimi ta bunita di mira kon e europeonan ta bin e promé kos ku nan ke bai ta un salsa lès, un kizomba lès, tur e lèsnan ei. Pasobra nan ta wak kiko nos ta transmitiendo na nan ora nan ta para wak nos baila. Ami tin un kos mi ta kere den dansles, ami tuende mi tin ku feel, mi no por konta. Pero baile ta feel, baile ta. Baile ta hopi feeling, anto bo ta mira ora un hende siña konta, e konta ta keda. Pero ora bo siña un hende feel e ta bira algu masha bunita mes, anto e Europeonan Ta baila bon ora nan siña, pero e feeling ku nos tin, e sous ku nos tin ta mi ke men di mi ta kere ta esei ta loke e gainan di nos tin, esei Blue Wave a bai hasi, esei a habri wowo di tur hende. Nos ta un pais ku un kurason no, ku nos ta feel hopi. Hopi, pero e ta, nos ta hañele met de pop lepel no. Wak, baile siña mi tambe pa no generalisa e kos ei. Bo sa, e europeo, bo ta bisa wor ei, e europeonan Ta nan, nan cultura echt met de paplepel, nan ta hañele van ep, para ke tur para rèk, papia rustig, astora bo ta rabia bo ta papia snikkie, et muziek dor no ta move. Bo comprende? Pero nos den otro banda met de paplepel, nos ta, ban tambou december! Laga e mucha baila! Bo comprende? Anto. Tin ora wara wara, un kos ku nos tur ta hasi. Si bo mira wende bailando, ke bo ta bisa?

Papia, Neche kontentu wèl e suar, grede rèk ku nan suar. Pero ora nan a bai serka Kòrsou, nan a baila. Pasobra ta e vibrashon ke men. I nan un tin ke ber kuent di koning, un tin ke ber ku kuent di nan status, ku nan protokòl. Nan protokòl, no. E vibrashon ta asina fuerte. I Máksima a kon baila mi mira. Asina ke, bai abou, bin ariba. Ke ka bai no, ke hèrspen. E kon ku ta dura nos dos sa ta siña nan. Hèlspin, dat e pasobra ta atrobe e vibrashon ku ta sinta e nos tur ten'é den nos. Nos, nos, nos tur ten'é. Ant ta mesun kos ora bo bai serka un master di meditashon. Promé kos ke ta bisa bo ta, Great ku bo bini kiko kiko, pero bo tambe por yega n'e nivel ku mi ta. Pasobra bo tin e den bo ta desaroyá, bo tin ku desaroy'é, bo tin ku habri p'e. Máxima ku Willem nan a habri p'e, nan a baila esei ku mi nan a keda serka Kòrsou mas ku nan a keda serka. Hopi bia nos tin ku kòrda tambe promé ku lenguahe e kos ku nos ta habri boka papia tabata tin moveshon. Promé ku lenguahe shonan tabata tin moveshon. Hinka dos mudo den un kamber kos ta pasa. E kos ei no nan no ta kere, hopi hende no ainda no ta kere den energia. Anto mi ta haña bunita kiko baile a hasi pa Kòrsou. Kòrsou haña un sheik di energia. Anto mi ke pa e hendenan tambe siña mantené esaki aworakí ku nos haña e sheik ei. No lag'é bai pèrdè. Pasobra tempu i mi tempu den balèt mi ta kòrda mamanan no ta ta inskribí na yu hòmber. Shonnan, ora nos ta baila balèt profeshonal ta ken Kristu tin ku karga nos? Ken ta hisa nos den laira? Ken ta hisa e lefnan? Ken ta tira nos den laira sali Dirty Dancing? Ami no ta komprondé. No tin muchu hòmber. tin. Sí, sí. Hopi hende ku ta sport ta bai les di ballet. Ta mm. mira bosa no ta mira. Hopi de gainei di NFL of di cualquier tipo di sport echt hopi fuerte nan ta buta nan den bo tin ku bin den contacto ku bo parte di movecion, bo parte femenino, e parte ku ta calm bo down mm -hmm. di un otro forma. Sí. Cosa ki ta algo bonita ku mi ta kere ku nos mester explote mucho mas tanto mi ta spera tin

Because what we do is dancing, a yega momentu pa nos focus riba e fèt ku bailamentu den arte tambe tin ku haña su lugá aki na no Kòrsou. Meskos ku ami ku bo, nos a mak mei, promé kos ku no ta bisa bo, Bon bo bailando bai studia bailamentu? Nò, pasobra bo no tin sende koe bon pasando ku e arte ku bo sinta aki na nan ta living proof ku nos ta bibando di e bailamentu. Baile por bira un forma di terapia, baile por bira un. Forma di terapia di pareha. Baile por bira un forma di terapia pa bo descubri bo mes. Camen di nos tin e capacidad, camen di programa den nos pa explota mucho mas cu no ta abogacia, dokter, administratie. Sho nan. Please, tin asina tantu cos cu nos ta bon aden. Sí, sí, pero pa nos yega eynan mester di un fundeshi. Anto atrobe pa mi um bolbe compara, ya como cu mi tin e T-shirt bisti, pa mi bolbe compara cu Blue Wave, e mucha hombernan a yega n'e level ey pasobra a traha e fundeshi dje sinku aña largu. Ok, anto eynan mi ta bini bek cerca Naomi cu nos tin cu traha e fundeshi pa carga e desaroyo ey. Pasobra si no e no ta bai tuma luga. Ata aki cu Naomi ta bey sa cu e desaroyo ey, pasobra mester di e fundacion a pa nan por bai e e terapia cu bo ta bisa ey di baile mester tin dance therapist. Pa nos tin dance therapist nos mayornan mester allow nos muchanan di bai studia baile na e edad. Cu mester ta paso mane nos aki nos a bay bon bieu. Na grandi, cre que che. Paso. We made it, si we made it, we made it, we no paso loke ta pa ti ta pa bo eta, si ta pa bo eta sin kita sin pone nos a bay bay studia otro cos pa haci nos famia nan contento, si ami den mi caso ata diploma di wiskunde ata diploma di Spaans. Ata diploma di e dia ta esta. Mi bo bai hasi loke ku mi ke awor. Danki. Grasias. Awor bo ta yega para den un dans akademi ku ku ta Papa Dios ku tur e angelnan ku tur hende ta yuda bo pasa dor di dje. So den sinku shen mucha ta binti dos so nan ta skohe. Wow. Oke bo ta wòrdu skohi. Great. Pero bo ta para ku muchanan dies aña mas yòn ku bo ku nan pia ta sobi sin nan strèch. Anto awor den wene strèch mi a yora promé ku nan. Pa mi no kibra bo. Bo sa dikon amadrenta Codarts? Dikon? Pa e saus di Kòrsou. Hey! E meneer a bisa mi duidelijk, bo no tin niun pataká di techniek, pero bo bo bo energia, bo gana, anto e manera ku mi ta mira ku bo ta move ku sintimentu ta pone ku mi ta na bo e oportunidat pa hasi e e dosèn danse. Na, mi ta èkt. Girl, ta Pasobra ta mester yu di asina. Kòrsou. mas bin cu un saus extra cu niun otro hende cu e pia ta yega aki nana no tin. Mi mi solo tabata riba e pelicula Dance, ke mesun ke muchacho e ta tin ey, ay mi por olbida, mi ta corda e nomber awor aki, pero en e geval mas un solo, They cried when they saw me. Pasobra mi ta bailando asina, cu ta yega sa un sintimento sin niun tehniek eh, mi sa mesmo ke ta poi nada, pero e sintimento cu maduna nan a bisa nan mas aki.

Mescos cu nos musiconan tin espacio pa haci tur cos y tin tur cos, nos bailarinanan y bailarinnan na Curaçao aki tambe por haña un espacio, un fundeshi caminda no ta tuma e arte aki na wega mas. E ta algo hopi serio, dus si Blue Wave no a prueba esaki mi no sa kico mas. Kico mas ta bay probé. Pasobra esey ami ke puntra nos audiencia. Bo sa. Si bo no tabata tin miedu, di kiko otro hende lo pensa di bo con bo curpa lo a move? Uf! Awe! Mira ki e move, Awe, move move nos mes. mes. Nos, ora nos yega, ta move, nos ta mo- E bo sa ki ta great? Sí. Ami ta bisa, mi atras ta plat, semper mi amiganan tin, nos ta complementa otro. Bon tin cu mira nos move. Ses bin cerca mi, mi ta haci embara nos dos squad como bailando en nos ta lef tef. Nos ta lef tef. Nos ta lef tef. Nos squad pasa así que mi di baila pa nos. Pa bo get it flowing. No, no, e berdad Naomi, bo sa un les di baile ta esencial, maar e scolnan por tuma e cos aki mas na serio, di berdad tin menos mucha depresivo, mi mi tin sigur cu lo tin menos mucha depresivo. No esey so, e interaccion entre mucha muhe y mucha homber Lo cambia completamente ora nos cambia henter e mentalidad di sexualisa, asina e dos sexonan ey bini otro mishi cu otro. Mi ta kere door cu nos ta wanta hopi cos atras, anto ora nan yen oportunidad di baila, so show nan baile ta algo no, bo ta hole e hende, bo ta sinti e hende, ta masha hopi cos ta transmitiendo, hopi cos por pasa tanten bo ta baila. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Banda di Caché de Lux. Banda di Gloria. Di Chun. Award Gio. Di Rose 93. Pero con no bira si nos normalisa e cos ey for di yong cu un clase di respet cu un e ta bira un terapia. Mi por hak in cerca bo awor riba bisa e muchanan no pone e baile na school. Bo no ta solamente. Tene nan trankil, bo ta prikkel nan mentalmente, anto tin un estudio over dje kos aki. Hopi skol den buitenland, na Merka, Canada, etcetera, e no ta mester ku bo ta gusta of bo no ta gusta baila. Bo ta hañele na skol pasobra e ta prikkel bo pa bo mente por ta mas abri manera un spons pa e otro materianan ku bo ta bai, e otro lèsnan ku bo ta bai. Anto e ta Prueba. Mi ta duna un um lès ocho ora i meinta na un skol, no pari muchu di grup één, grup twee. Jefrounan ta èp mi den um pouse, Nos no por hasi e kos aki tur siman. Mi ta manda get it done, like, like, mi, pero dikon? Nan di ku mi, Ey, Jefrou Edwarda, E energia full diferente. e muchanan ta kompletamente diferente. Un mucha ku semper mi tin problema kuné, pa mi sep, sinta ketu, para ketu, sinta ketu, awor aki e ta den klas ready pa e absorbá. Ta e efecto cu baile tin den tur hende, no mucha so. Cas di hende grandi cu bo ta buta muziek laga hende na aki lanta y baila, nos ta keda stress cu nan tin cu move, haci gimnasia, e solo hecho cu nan e ta kere mi ta haciendo algo pa bienestat sin sa e ta cansa nan, pero un baile cu ta algo asina natural di nos, nan ta haciendo ejercicio sin sa, anto manera bo ta bisa etap rebasionan no ta nos a invente. E bon ta ku nos a nase kuné, pero atrobe kondishonnan di bida ki bo status ta, ken bo ta, unda bo ta, ta pone ku, ei mi ta mira pariende pará den huki no ta. Bo ta yagani bai bai ranka nan bisa shon, biba bo spiritu, bo spiritu yegani move anto bo tin e koi duro di wanta nei den nan. Bo tin ne manera di un prizon, ei ta será. Anto despues nan ta rabia, abo si ku ta move di bo. A mi ta yaga shakra tur di shei kas no mi ta dal un baño otro bey masha dushi dushi me pasoba shake bo body no ta increibel si mi ke pa nos asina serio paso awo aki nan por wak e podcast aki y pensa ay si pero tine na school caba aki aya mane bo mester menshoná pa duna un les ocho ri mainta ey no shonan e no ta suficiente nos tur sa tambe cu No tin informashon sufisiente pa e muchanan ku tin e talento ku ke kuminsá fo'i chikí, ku nan balèt, ku nan jazz, ku tur kos ku nan mester pa si nan ke bai afó bai studia meskos ku ami ku bo, nan ta prepará kaba. Anto nos tin skolnan kapasitá aki nan asikoba mi no ta herá ta tres nan ta ku e muchanan por bai pero mayor a no sa. No, Nan no sa di esaki mescos lo pasa cu mi tambe. Mi mama no tin niun idea. Ta paso mi ta tin un pareha e e momento e a bisa mi ey ami ta haci music na tal y tal caminda por ta bo por haci audicion. Anto asina e bida a cuminsa pa ami. Paso na Curaçao no tin informacion dus mi ta kere nos tin cuminsa cu e beurtsnan tambe cu ta bin ki nan pa bisa pa nos bira abogado, pa nos bira actriz, nos ta si nos por invita Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Tur camino cu tin scola di baile dan nan tambe bini pa escucha nan por haya espacio pa nan tin e choice. Awor mi tin sigur cu nan tin gan di bini, no mester ni invita nan tin sha mira nos a baila. Mi ta echt kere algo di cambio, pues nan tin corda dji spens, si e shift tey e portal ta bri nos tin cu hasi uso dje. Awendia, awendia sho nan ta obliga nos muchanan sinta ketu den klas, sinta ketu na trabou, sinta ketu. Asta ami cu ta duna les di halamentu di Rosea anto nos no a ni toca esey cu importante baile cu Rosea ta bay hunto. Hunto e ta. Nos curpa of nos no ta diseña pa drumi plat hala Rosea ketu ketu. Ta cierto am religionnan ta haciele, nos tambe ta purba y nos ta hacie. De laster ey cu mi mester a duna un les gewoon algo a papia cu mi. Mi di cu nan awe nos lo ta drumi. Awe nos ta para anto mane Indiana ta ta stap links, stap rechts, esey nos ta bai haci. So nos ta un caminda cu cada un stap ta manda un vibracion pa ma de tera pesa cu hei no stay bo ta combina bo rosea hunto cu ne. Ke men di si laga nos mi ta spera e podcast ke yega na nos Minister di Enseñansa. Ah, eh, no, no. Deporte um, cultura. Nos deporte, deporte cultura. cultura. Hello. Mi ta kere ku nos por skapa e generashon ku ta bini, esnan ku tei, esnan ku ta seki bai, boso nan lo bin back. Mm-hmm. Door di incorpora baile den hopi terapia. Anto sí. tin hende nan profesional aquí na Corsou. Seguro, seguro. Nós temos começar que pensamento aí. Porque sí. nós yes. tá queda bisa, na Corsou não Kòrsou tin tur kos. Nos tin tur kos. Nos tin. Nos laga pa oportunidatnan asina kiko kos ta bira mas grandi. Anto henda nan djafó ta mira lokual nos ta hasi pa e ora y nos bai pensa, An, pero nò, nan tabata tei tur tempu shon. Yes. Ta abo no a habri bo wowo, ta abo no tabata interesá ènòf pa sa kiko tur bo tin den bo mes kurá di kas. Sigur. Awor ku pafó a mira ki nos kurá di kas tin, nos por sera di nos? Danki. Esei ta mi mensahe pa nos klausurá. Nos podcast tin awe. Si. Eduarda, mi kier pa bo bo sa shootout local no bo tin gani bisa pa clausura e conversacion aki pasobra no tin ningun otro hende mas pa duna su two cents about how dancing is everything. Exactamente. Wak bo camera anto splica nan dos cos. Si. Mi ta kuminsá na papia ku e mayornan promé. Pero mayornan ku tin e yu ei ku bo ta mirel e ta para den spil, e ta baila òf e ta wak e tiktok, e ta purba di siña e koreografia ei òf e ta papia di mas, e ta puntra bo hopi di arte. Mi no ta papia pa baile so, pasobra tin mas na dje. Please durf konfia e proseso, paso ta ora ku e ta yòn e ta na tempu pa e saka lo máksimo for di e don ei, di baile, di kanto, di. Push'é, push'é, ker'é mi. Despues di esei, e no a resultá dushi, e ainda e por studiá notaris, e ainda e por bira dòkter, paso e no a tin ku bai pasa yon auditsi, snapia. Esei pa ami ta e kos di mas mas importante ku mi ke enkurashá kada mayor. Hóbennan, no tene miedu, no tene bèrgwensa na momentu ku bo kurpa ke move, ora ku bo ta sinti e ritmo ei ta papia ku bo skeleto. Grasias. Ègt, no tin pakiko di tin bèrgwensa. Bo gusta baila, bo gusta baila, mi amor. E kos ta toka, e brasbènt ta pasando. Unda ta pasa bo amiga ta? De la alta e tin ku para oso no kende ocho esei ta nifiká ku ey ba sinti e mo mi amiga mi ta gei e mo bo ta bisa e lost e chakra ey ya despues bo bos otro kos bon na mi no pero di bèrdat di bèrdat nos tin ku ègt ègt ban kibra e tabú algu ku awe mi ta tin den mi mente. Fe ora boso a haya invita mi pa bini cu mi ke echt encouraja berdad pa nos kebra e cadena ey, kibra e tabu ey, no solamente pa acepta, acepta ora bo sinti e vibracion di baile, pero na momento cu bo wak tambe, por ta abo no ta sinti ele pasobra abo ta bo cos ta otro cos, ora bo wak Balor'é. Sí. Balor'é. Risibié bo tambe. Risibié bo tambe pasobra ora ku nos ta moviendo ta djaki e ta sali. Sí. E no ta sali pa nos. E no ta sali di mente. E no ta sali pa nos haña likes riba social media, e no ta sali paso mi ke mustra ke, e no ta sali paso, no e ta sali for djaki den, hou bo ta sintié anto e tin ku bai, e tin ku sali, e tin ku move. Balor'é ku bo ta den un teater, un kos, bati man, mi ta bezig ta mak mi publikonan ku ta sinta asina aki. Ora un èkt kaba, no bati man, pasobra ta un arte ku hende a train, hasi esfuerso, sakrifisio. Nos ta para den lès ku pia na sanger ora ku nos tin ku baila, nos tin ku desaroyá nos téknikanan. Dus, tin asina hopi faseta, asina hopi layers, simi ku e baile so, ku e ta èkt Ègt bala pena pa abo ku no ta gusta baila bo balorá e arte di baile, pero abo ku baile ta trèk bo e ta papia ku bo e ta mishi ku bo, bib'é, biba e arte di baile. Ay mi Dios a mi a sintiete den mi koro koro pasobra mi tur dia hendenan ta yega serka mi bisando ku nan a pèrdè mi mes. Nan mes nan ke komprondé nan mes, anto mi ta kere di mi parti awe mi ke bisa tur hende ku ta mirando nos, anto nos a abrí e season aki asina bunita ku algu di moveshon, ku komprondé bo mes no ta solamente un proseso mental, nos ta biba hopi aki riba nan, nos tin ku kuminsá laga kosnan ba, e ta un eksperensha di bo mente sí, pero bo kurpa i bo spiritu huntu. Entonces ora nos ta papia ku mi ke. Conoce mi mes, mi ke comprende mi mes a lao bo mes di experencia mucho mas cu bida tin. Yes, nice. Na homie. Mi ke clausura bisando, shake it off. Shake everything off, si ta bergwensa bo tin, si ta problema bo tin, si ta compleho bo tin, whatever cu abo ta pensa cu otro hende ta bay judge di abo den momento ey, no ta existi. Bailamentu ta konekshon, bailamentu ta unifiká, bailamentu ta lokual ta nos identidat. Komo yu di Kòrsou, si bo no por move mi ke bo hasi otro kos ku bo bida. E siguiente wia.